Y darlun cyffredin o ddefaid yn pori yw naill ai ar geiau neu ar ffriddoedd. Ond yma yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes, Prifysgol Bangor, mae yna arbrawf wedi bod gyda defaid yn pori mewn ceiau llawn coed. Mae'n arbrawf ar y cyd rhwng y Brifysgol a Chyswllt Ffermio. O, dwrnod agored heddiw ar safle arloesol Cyswllt Ffermio. I edrych ar system amaeth coedwigaeth Uh, da ni'n tyfu cropiau o fewn uh, uh, rhwngth y coed, o dan y coed lli, um, yn rep a cael a stubble turnips, uh, i fedru pwysio mesur um, sut mae system fel un o fydd i ffermwyr uh, uh, yn ei uh, busnesau o ddydd i ddydd. Y cefndir y cyllyn, rydyn ni'n edrych ar werth uh, coed yn uh, tirlun ffarm i raddau. ac um, tra bod uh, ffermwyr i gyd yn dallt y uh, buddion o gysgod ac yn y blaen, um, mae'n bwysig bod ni'n gallu cael uh, y data a'r, ar canlyniadau sy'n dystiolaeth i hynny o, o, o be di werth uh, economaidd y goeden uh, yn tirlun ac i fusnes y ffarm llun da. Um, Mae'n ddata gwych yn dod o Australia, Seland Newydd, America ac yn y blaen. Mae'n bwysig wwan bod ni'n gallu um, pwysau a mesur y prosiectau yn y wlad yma i ni gael yr un un canlyniadau a dangos y, y buddion o, o weithredu fel hyn. Lle. Ffermwyr yn elwa drwy'r system drwy um, wella uh, perfformiad amgylcheddol y fferm sydd yn ei dro mynd i gyfrannu at gwella perfformiad busnes y fferm. Uh, felly, da ni'n edrych ar y coed yma, maen nhw'n cloi carbon i fyny, maen nhw'n lleihau uh, newid hinsawdd, ac uh, falle edrych uh, am uh, yn y dyfodol i gael incwm i mewn o'r ochr yna hefyd. Ynda.
Mae yna 80 o ŵyn wedi bod yn rhan o'r arbrawf yma, Ac un sydd wedi bod yn cadw llygad ar y cwbl yw Doctor Prysor Williams. Gryn ddiddordeb dyddiau yma mewn amaeth goedwigaeth, sut mae cyfuno coetir ac amaeth efo'i gilydd lle, um, achos mae yna fwy o ddiddordeb mewn wyna allan ac yn y blaen i leihau costau ac ati. Ond be mae'r arbrof yma wedi bod yn edrych arno fo ydy sut mae bosib gorffen wy'n drwy dyfu cnydau gwahanol ac elwa allan o'r cysgod mae'r coed yn ei gynnig i'r wy'n. A wedyn Mae lot o waith modelu a casglu data yn edrych ar faint o egni maen nhw'n ei ddefnyddio a sut mae hynny'n ei dro yn effeithio ar perfformiad. Mae'n holl bwysig achos da ni'n gwybod mae ffermwyr wastad yn edrych ar ffyrdd cost effeithiol o esgu ŵyn ac um, mae tyfu cnydau fel hyn yn dod yn rhywbeth da ni'n weld llawer mwy ohono fo. Um, ac o drealu cnydau gwahanol ac uh, o dan y coetir gwahanol, da ni'n gallu rhoi um, well, canlyniadau llawer ehangach sydd wedyn yn fwy perthnasol i, i nifer fwy o, o ffermydd.
Y beth sy'n ni yma hyn o bryd ydy darn o hen abrawf. Da ni'n trio ail atgyfodi i wella'r poriant yno, neu'r porthiant yno. Mae wedi bod yma ers 5 ar 20 mlynedd, a da ni'n trio wella y glaswellt o dani. Wel, tyfu y cropia yma, y brassicas, y reps, a wedyn mynd yn ôl i fewn efo gwair wedyn. Wel, hyd yma, da ni wedi llnau fyny y hen porthiant sydd dan ni'n rhaid, neu'r hen glaswellt. A fel welyd ni, da ni'n traed yma. Da ni wedi cael cnwd o rep a wedi dechrau pesgu mach o wyn yn ni o glan geia o mis hydraf. A fel da ni'n chwerfo rwan, da ni'n dal i pesgu beth sy'n sbar. Ar hyn o bryd, yndi, ydy'n rhai sfarfiol, mae'r wyn yn rhoi bach y pwysau, ond dwi'n pen dwytha ydyn nhw. Ar hyn y bryd maen nhw, mae'r habrawf wedi bod yn mynd ers 5 ar 20 mlynedd, ond mae'r dan yma wedi dwad i diwad ei oes, rhan y porthiant a oed y coed, a wedyn da ni yn symud ymlaen hefo'r gam nesaf.
Mae Pip Jones, un o'r myfyrwyr ymchwil yma, wedi gosod dafad ffug yn y cae er mwyn mesur effaith coed a chlyddiau a'r tywydd ar anifeiliaid fferm. Wel mae hwn yn waith sydd wedi bod yn mynd ymlaen ym Mangor ers dipyn o amser rwan. Mae yna arbrawf e, dros ddigen mlwydd oed yma o ran mae'r coetir wedi'w plannu mewn ffurfiau gwahanol, yn goed unigol, yn glwstwr o goetir efo'i gilydd ac ati. A be mae Pip yn wneud efo'r efo ddafad llonydd ydy Monitro faint o egni mae'r ddafad honno yn ei ddefnyddio er mwyn cadw tymheredd y corff ar 39 gradd. Felly pan mae'r tywydd yn oer o ddwrnod fatha heddiw a, a'r gwynt ag ati, um, mae'r ddafad yn defnyddio cryn dipyn o egni i dri cadw'r tymheredd lle mae o fod. A mae hynny, mae egni'n costio arian wrth gwrs ac, ac uh, yn y diwedd y gobaith ydy uh, troi'r gwerthoedd hynny yn symiau ariannol. Um, a wedyn fedrwn ni'n neud, uh, wel, fedrwn ni'n neud uh, symiau i weld os ydy plannu coetir yn y llefydd iawn a'r ffermydd yn gwneud synwyr economaidd o ran cynnyrchiant y defaid ac hefyd bod yna werth ar y coed i hunan wrth gwrs.